Selamat datai ngagai channel Tapang Bekumbai. Oha. Yah oha nya ya tabi peninga selamat betemu baru ngau aku tapang bekumbai. Au baka ke sekali tu kitai begulai ba cerita nusun pengerindu tua. Tusun kedua kitai ke sekali tu bala peninga. Au ngambi kena masa jam kitai ngambi kena betangguh mega peninga rama kitai sama ninga cherita nusun pengerindu tua. Tusun kedua. Nya iya. Oha. Enti pengerindu nya sepeneka mulu nyebun, sepeneka ati nyambun, aku ka milih jalai pengerindu ti nadai penimpang nusun pengerindu tua. Au, nya meh. Maya Dibin nyerita ke pengidup diri ke nyadi anak Batu Balu, nya Luna nya ga kebendar agi nyaber. Mireh amu magang embu ango tungku idung iya laban ke dibai nyaber. Balat ngembuan ati sinu tudah Luna. Taja mangai enggau seredah. Nya meka bangat narit ati tu udah dibin. Iya endang nemu Luna tu nelap ati. Tang semina meraya aja laban kia ke anak ke paling biak endang sigi ngembuan ulah ke baka nya. Aah Del. Udah temu makai tu terus pulai tu au. Nya kunji dei tereba lagi aku tu ngai ngunan dei. Pia ku tudai Luna. Amat balat geluna enda nanya dulu. Nemu kena tudah dibi antu jalai menua nya. Apo kati enti aku enda nemu jalai menua tu deh. Iya nama deka bai aku tesan. Pia deh ku dibi nang sigi keka bedua tudah luna agi iya. Sigi ke udah teleba jalai menua Miri mega dibin laban ke selalu laban ke suah ngusung tudah dit kia. Iya kini ke tesat bai de. Nadai nemu mai tesat menua tau. Pia keluna mimit nak ngasuh ati iya kesal. Eh tesat meh tesat tesat madang bungai. Pia deko dibian dulu aki nun ai tudah luna. Hmm baya menya semina tesat madang bungai. Nasib mena tesat ba ati de. Pia ko luna lalu duduk ba sepiak dereba. Dupai apai ya ka dereba pama bisi orang ngau. Pama ngau bini dum aja nya baru ya leh. Sigi dulu bini dum jen jentam. Dua-dua spear driver nya mia ke Kucheh aja. Ni ke kala meh ngelebus simpang di bai tudah Luna laban ke udu ke Kucheh. Uh meli barang dulu tuah au. Meli barang bai pulai pegila tuah. Pia dikudi Bin ngemai iya ngetu ba supermarket. Sabe meli barang dulu. Au ni kudi meh au. Nah leh anak genap Gerisin bai di mudik ke enti gih sungai kin. Iya ku enda bai di endur aja aja pama udah datai di rumah panjai dih lah nyamai ku madah dulu. Pia keluna dulu agi meka dibin. Pama udah datai derumah panjai, Luna nang sigi ukai orang ke rajin nurun ke pasar. Enti bai mansai, bai engkuyung mai mukat berambat nya baru rajin, sigi enda tau tinggal pengawa nya tudah Luna. Tau nya meh.

Tau ke nya begulai manah nama iya ulai ah. Nama besi chukai kini pama begulai memanah baka nya. Tesigi ka nyapuh ke dunya de seduai nya. Nya meh bekeni meka nusun pengerindu enti nyu majak ulai baka nembiak. Ukai nya baka nusun batu bata nyadi kedinding ke nusun pengerindu. ukai nya lalu bejantil. Nya nganyam ti kai nemu ngai bejantil enti bisi salah buah enggau raum. Enggau baka orang ke melaki bini nya beseduai ke bekaling ba beli ke barang maya ke enda mulan. Engka timing ati benung manah menya kini nadai kitai nemu dua iko nya. Nya meh dibi enda lalu pulai tang melimpang ke bukai dulu. Peda tudah Luna. deh bai Dibin nuju ngagai kedai emas. Dibin milih tinchin dua iti ke sebaka, siti di ujun jari iya lalu siti mega diujika iya ba jari tudah Luna. Luna tang lila aja ari tisi sekira ke sedepa takah seduai iya. Eh, kitu dulu deh, kitu dulu. Pia deh ku Dibin ngangau kelula semak agi. Meda nyu nimpai agi nya hari tisi ngenyauh nya. Eh, nama tu? Bendar amat beli ke tinchin. Bebaka kurang ke nanya indu ke nganyu tinchin tanda. Pia ketu deh Luna lalu mansang. Enda agi banga temie. Laban iya ke meda anak dara tuke ke dia nyau ngelinsum merening tudah Dibin. Ape ukai bebula sigat orang ke benama Dibin. Ih, uji ke dek dulu tu au. Pia dek tudah Dibin. Pia mega jari Luna lalu dijengkau iya lalu ngerasuk ke tinchin nya. Iya nama ngai enda aku ga nguji nya. Pia dek ku Luna nah nya laban kali ati meda ulih atu deh di bin. Iya kati deh. Tunjuk kita indu ke sama magang. Uji deh menta uji. Amat nadai kala-kala Luna ninga utai munyi nya. Nina nyau tebelenga Luna ke ninga. Eh, iya tu. Kini ke sama magang. Ni ke gemuk geduk agi metunjuk ah. Ni kurus kurus metu nyoa nini nya sama. Pia dek ulu na irau ati iya meda dibin madah ke semua tunyo orang indu sama magang. Eh enti enda sama dik melalu ngempu nya. Pia dek ko dibin bejaku tang enda merening tudah luna. Iya nama deka parai didil. Iya ukai mudah rega tu au. Pia ko luna nyo begaru pala meda ulah dibin nya. Luna, enti aku parai, deh nya murang ke nesal sumui duap deh. Enda pulai ke dek, merap gamal batu ke ba penam di empama aku nyau. Pia ko Dibi ngeng ngelanju ke Luna nya sekali. Nya meh Luna nyo tegenong, tegenong deh Luna ngingat kaka ara iya ke suah amat nyabak belama merap gamal batu niang liau pama nyengok penam kian. Amat pedis ti enggau aku orang parai enti bekenya pia de ku Jako. Nya meh maya Luna ke tegenung tadi. Dia Dibin lalu ngerasukka tinchin ngagai jari manih tudah Luna enda mia berasai. Au udah nya tadi dia Dibin nadai betangguh agi lalu bebayarka rega tinchin dua iti nya. Eh Nana. Umas nya tegenung agi idup ku empai ku parai empai ku mati. Pia dek kudi bian enau iya lengan tudah lu no. Um tinchin ba tunjuk butang tu buka au bado ngena tu mali ko orang tuai ngena tinchin ba tunjuk butang ai ke butang laki orang. Nama deka butang laki orang. Ti ngai chabut ku tu au. Pia de ku Dibin lalu muka tinchin dua iti ke ba tunjuk butang Luna lalu disimpan iya ba dalam beg sandia. Nya meh Luna enda munyi tak merening aja. Iya ke ni ke deh muka tinchin aku ga. Tinchin deh tu ambai deh. Pia de ku Luna lalu ka merusuk ke tinchin ke dibeli nya tadi. Ii anang guai muka iya. Ti enchin nya pemeri aku ngagai dik nya au. Nunik dia aja aku tu tadi. Iya ka amat ti enchin nya pemeri aku ngagai dik. Laban seri tu ari pengada dik. Au nya baru dibin madah utai ka aman. Bisi nya mai ga ti tudah madah pekara ka aman. Ii ari pengada aku seri tu pia. Ninga ka ari pengada diri empu aku tu. Pia dek kulu nanai ingat ke ari pengada diri empu laban kena kiru anang agi ari pengada orang bukai. Eh iya meh iya. Tau siti da agi nah. Tau pemeri ari mami tu ukai ari aku. Pia dek ku Dibin lalu nyua ke kutak mit ngagai tudah Luna. Iya buka meh. Tau buka diatu. Pia ku Dibin ngansak Luna muka kutak nya. Nama mesti dia tu pia? Pia dek tudah Luna. Pia mega perening mata seruai iya nyau besatup. Besatup meh perening seruai iya tadi nyau tau ngasuh ati beketal kenu ku jerita. Dibi enda nyaut semina nagun kepala aja tanda iya ngasuh Luna muka kutak nya. Nya meh meda baka nya dia Luna lalu muka kutak mit nya mega. Ooh naka pemanah tinchin nya dia. Bisi ukir nama iya mega ba tinchin nya dia. Enda iya meda ba tisi sepiak nya bisi mega nama tudah dibin. Dudi agi iya nyengkau tinchin nya dulu agi iya kemacha kertas mit begulai enggau tinchin nya tadi. Nyadi menang tua ko. Mami. Naka met kenyik Luna meda kertas nya. Kutak enggau tinchin tadi lalu tebeleka. Pia mega kertas tadi lalu disimpan tudah luna dalam bir. Eh nama bangat tekenyit deh. Eh nama tinchin nyadi tekura. Pia deh ku tudah Dibin lalu engku endur nyengkau tinchin kelabuh tadi. Aaa nama dek nerima tau tau kena pihak dek kudi bin lalu nyengkal jadi luna pihak lalu masuk ke tinjin nya aaa nadai ke nya pulai ke penyalai ba jari aku dia ntai aku ngai ila ku muka iya nti iya puh dia tejo ke dia aja meh pia dek ke tudah luna ke bendar iya luna tu tadi nyaut jako ke ditulis. Ke ba kertas mit nya tadi. Au meh. Ajih pegila dek gedua agi. Awek nulih tebuka. Pia dek ku Dibin gaya ke nundi iya. Tang meh jaku Dibin nya nang sigi aman. Eh. Umas nya mupuh tuam. Begoi ke datai ke rumah. Au nyu ngalih ke lemai hari nya endur seduai ke datai. Irau mega ati Luna meda mayuh ama kereta. Kereta dit mega bisi meda tadi madah ke ka ke Bentulu. Nah patuh ga ngenyampat nya datai pia deh ku Jakau. Pei kesal mati ku tu. Nama kereta nya ditu mayuh amat. Pia keluna nyemuruh dada iya. Dimin nadai dibin nya irau. Laban ke iya udah dipadah ke adik semua utai. Nyam seduai tama ari mua pintu peda bungai nyu temera aja ninga seduai iya. Peda Luna ka ara iya udah sesipa ka nuchu bungai api ke ba kir. Nyam Luna nyu belalai ba belakang Dibin laban takut meda api perechik nya. A udah sida ketemu belagu, Luna lalu diasuh pejam dulu ngenatai ke peminta iya. sebedau netak ke ari pengada iya nya. Eh, Nana. Iya nama peminta tadi ulih kini ku nemu. Pia ku tudah dibi enda nelai tudah Luna. Eh, iya tu. Nadai nama-nama au. Semina ku ngarap ke dek enda parai tumu. Enda alai angai ka ku nesal munyi ku dia tadi. Lelek-lelek merap gamal batu din. Siti da agi au. Ngarap ke dina berangkat baka laki aka ara suba. Pia de keluna nelai baru. Lapa dih deh. Ba niang bangat ka nemu di bian peminta orang indu nya. Nya medi bian nya ketawa aja iya ninga peminta luna yang tadi. Amat kena menya kini semina luna tu aja meken nemu. Enda seduai nemu diri. Adik tu mengkang ngambi video seduai ari ke datai tadi laban ke dasuh indai iya. Nusun pengerindu tua. Iya nya iya peninga semua. Maka nya meh bunyi cerita kitai baka ke sekali tu. Au ngarap kitai betemu baru ba cerita tu. Nya aja saya nadai jaku bukai semina meri terima kasih mupuk dulu aku. Ngarap kitai betemu baru. Oha nya iya.